Tɔgbuigã ʋenyadutɔ yi ke mía eɖo zi dzi eye me le ta de nɛ mía wowɔ na ma le nyɔ nyateƒe e ŋku ʋuʋu kple ɖeka wɔwɔ ko mí dze mía he ƒe aŋlɔ dukɔ mee. Elabe etsã etsã le etsã etsã ma kingdom wɔme etɔ̃ ye nɔ Ghana. The aŋlɔ kingdom, the dagbɔn kingdom and Ashanti kingdom. Gake mí va kpɔkpɔ be. O mía aŋlɔ relegating, o mía aŋlɔ tem ɖe to, alebe mía ƒe fiaɖuƒo megava dzedzem o. Be nu ke dzɔ, ɔpɔ, ne ma ɖo yi ke ekpo chance aɖewo, yevu wogblɔna be opportunist. Ɔwo yi ke kpo chance aɖe kɔ, dzi be yewoate aŋlɔ dukɔ ɖe to, ɔha nye benefit na wɔwo. Ʋenya viwo mienye, ʋenya ƒe dzidzime viwo mienye, ite menye tɔgbi gawo ɖo, edu ya ʋenya li, eku evia mia tɔgbiwo da ɖe nu, ite egba menye fia le afi. Ta ne ema enya menye fia le afi, ehe nye tɔgbi nyɔnu ɖuƒe ɖu mele, ko miaƒe tɔgbi gã kpɔ aɖe menye fia o, nye me, me, mede o. Ta ɖe aleke ko miaƒe, miaƒe ŋgɔgbe yiyi eto yim. Nu sia nu ɔtɔ yi ɖe. Nu ma ta ko mi ɖo tɔgbi ʋe nya ɖo. Be ɖe ɔva a sanitize miaƒe fiaɖoƒa me. Aɖe nu sia nu ado goe. Nu sia na no ɖoɖo nu. Miaƒe lost glory mia ga va kɔe. Yi ƒe gɔme ya ko mie dze. Ta mie susu vɔ̃ ɖeke bu ɖe ame ɖeke ŋuti o. Edukɔ ƒe nyonyo kple eƒe tsitsi ɖo yi ko dzi mie le. Ɖeka wɔwɔ ne ekpɔ afia. Hafi míado go le afi ya, míeklẽ aŋlɔ duta blatɔ vɔ dã katã ɖe wɔna ɖe sia ɖe ŋuti. Yi ta míewɔ nu ya le afi ya tsɔ ɖo. Le xe amewo va, mi ŋutɔ hã miekpɔe. Ebe nu ka dzɔ? Ame sia ame ɖeka wɔ dzi yim. Ame sia ame avi fam be ɖe aŋlɔ mía to yim ta míadze agbagba ne míaho. Ta wɔnu yiwo katã míewɔ, mía mía míelé ame aɖeke ɖe fu me o. Ame yi ke be yeava míawɔe wòanyo kɔ hã, míeʋu gbe míeʋu agbo nɛ. Ame wo katã ne va kpa asi ɖe mía ŋu míawɔe aŋlɔ na kɔ eƒe ŋkɔ nyui yi ke nɔ tsitsã míagaxɔe. Etsã na ŋu ne be aŋlɔ vie nènye ne yɔe afia ɖa le wo sisi na na ame elabe nu ka mía dzi le wo nuteƒe. Ta xemewo katã ko mí gbagba dzem ɖi míatu ɖo ene míakpɔ kpo ŋgɔgbe yeye. Míena neke ʋli kple ame aɖeke o. Ame sia ame kple eƒe wɔƒe li. Fifia mele afi fia la, tɔgbui gã dutɔ ʋenya tegbeawoe kpɔ menya vi me wòtso abe fie nye hã metso ene. Yiƒe wɔƒe li megbɔgbɔ ta woɖo tɔgbui gã ʋenya ƒo enye tɔgbui gã wo dutɔ ne edu fia ne tegbeae wòva nye gbɔ position me ao mesiame ƒe wɔna kple ƒe ɖoɖo li kekekeke míakpa asi ɖe mía nɔewo ŋu míawɔe. Efia ɖoɖo la ŋlɔ me kura nyateƒe evɔ sasãe ne mekɔ ɖokuiwo kɔ se vɔ mete wɔ go. Ta akpe boŋ míanɔ dadam ne tɔgbui gã ʋɔnya be ɖe wòlɔ̃ ekoɖokui kɔkɔ se vɔ yae be ɖe míawɔe. Míaƒe lost glory katã yi ke bu ɖe mía míakpɔe. Ne edu lia du lo tsina elabe le Tetris state ya wodze mi katã míaxɔ Paramount kloe va yi xoxoxo gake wònye míaƒe tete ɖe to míaƒe ŋgɔgbe to ale wòdze be woawɔ aʋa na mí. afa nyi miano mia ɖokui si ma mo te wɔm be o. Ne wowɔ nu via ɖe ko ɖe na si ɖe nyitsɔ la ya va yia, wo be wo ga na mi some four slot yi ke be wɔkɔ wo paramount si. Xe me wo hã le nyɔ nyateƒe ma, mia ma ɖewo mie si o, nyɔ mie nye duɔtɔ wo hã mie si o. Ta eva wɔe be nuwo katã nye tɔtɔtɔtɔ gegem ɖe aŋlɔ dukɔ me. Ta míele ko míeɖom be ɖe numɔɖɔɖɔ ɖewo katã ɖe míaɖoe ɖo. Ale be ne tsɔ kple tsɔ míawo míegava li o ɖe, mía viwo megakpe fu ya o. Nu ma katã ko wɔm míele nye ma. Paramount ƒe nu nyui koe wònye ne dua natsi ɖe edzi. Eye yi ko dim mele. Hey, what's up? Leke nye domia? Mía katã mí mɔ kpɔ ŋkɔ mí nya. You don't know Stonebwoy, Everlove TV. Mia le ŋku ɖe ŋu ye. Alright, beep!